Osoo oolchuun oolatti waan karoofin.
Wallaahi garaan na dhukkubee wallaahi kun fudhadhamee lol jedhee wallaahi.
Waay maanu bara golan na galchite anuma duuba fiigee asitti hirkadde.

Sanuma.
Sanuma maal taate duraan? Akkam akkam ifiifuu qaqqibirree taatee teessa.
Amma yaamziyyee gaa. Mm. Jaalalan nu ashaara kanaaf.
Innaan duba sargii goona kabannaati. Nunoo mana kiyya kana sargii goonaa akkam akkami waa waliin qixxeessine.
Naaf gootaa silaa na bira dhaabbatta Hamzaa. Wallaahi laaziim anaa ashitti illaa zagaajjii ani kana inni si bira dhaabbanna shiishi xarapheesaa irra teessumni jedhanii Ee. warabbi laal sargii mana bal'aa kana mana kana dhuftee agartee saalaa guddaa san keessa ilaalaa sargii tee asitti akka ajaa'ibaa dhiichisne kunoo siree tana siif irraa buuna laa siree asini beeytaami Wayne siree sana natti hin kaasin Hamzaan barbaadu ani hin barbaadu.
Irraa sii buuna dhaga'i. Wayii siree sanarra ammaa dhiisi gaa Irli- ila siree keessan sanarra ciisanii harka akkana wal keessa kaa'anii jaarsaaf jaartiin luka walirra kaa'anii waayinee waayinee waayinee deemte deemteere wallaahi wayyaa rabbii yaa hamzaa dhiisi fiqiriin namatti tola. Yeroo san Romaansi. yeroo- Yeroo san akkami beektaa? Asitti yookaan kilaasii kan asitti lakki isin sagalee isin dhageenya waan ta'eef kilaasii san hin galla. Kilaasiin hundi lafa ta'e isiif achi galla. Jakatti. Waa asitti namni yoo qabamse maaliif beekna? Asitti namni wal dhaga'uu mala. Yaa inni dhugaa keeti.
Yaa isa gaafa namni waan hidhaa asin namni nama jala galee nama jala taa'u kilaasii kan osoo hin ta'in achi aanu galla achi hin bakka haruuza mana kana sii goona haala obsaa dhala.
Wayyaa amzagaa mm, dhisi me me dhisi dhisi dhisi. Inshaallah aruusaa fi inshaallah ni qaqqabna. Biiznillah rabbi wajjin.
Inshaallah. Garuu yoon harargeetti heerume jarri harargee akkuma keetii akka maakii sana na waamu.
Ajaa'ibatti abbaa fedhe warri keenya wal qixxeessee godha. Oo, Warri arsii hoo na yaa warri baalee yoo ta'e warri arsii ta'e na yaamani. Tartiibaan. An akka keetii sana na yaamuun barbaada kan kee baay'ee eh, wanni godhani.
Hoogaa. Jarri keenya barni waan takka addaa intala intala kannanii ilma kannanii ilma fuudhanii garaagarummaan godhan ijuma takkaan laalanii hunda wal qixa godhan. Oo.
Ashittiin warra Hamziyyee. Ansin jaalladha garuu Hamzaan beektaa miti smartii bar allabaabas. Waa hunda eh, imaana kee waa hunda rabbiin tolchee uumee sii kennee bar. Wallaahi garuu Hamziyyee dur ati koo wallaahi laaziim ismaartiidha. Akkamuma jaalalti sirraa na qabuu diddee wallaahi.
Dura dura moo. Ee wallaahi naa ajaa'iba akkamitti nuyi jiruu achi gama sanaan jedha gisee takka takka nan gubadha beektaa taa'ee. Akkam godha beektaa dhalaa tana yeroo jalqabaa san. Itti dhiyaadha. Dafeetiin itti dhiyaadha. Itti dhiyeenya akkam beektaa itti dhiyeenya akka isiin obboleessa fudhattutti itti dhiyaadha. San booda namni itti eeshina gara saniitti hin kannu.
Ee akka obboleettiitti dhiyaatta yaa dhugaa keeti. Itti dhiyaachuun beektaa namni daangaa Garuu akkasii dubartii kana daangaa ijoollummaadhaa kabajdamoo yeroo keessaa sitti dhufe eh, Hedduu dubartii kabajdan duruma atuu jaartiin fuudhinu. Wallaahi wallaahi jaartii mubaarakii wajjin hin gaddaa haasaa ture. Jaartiin mubaarak hedduu si jaallatti samiiraan. Baxxaamii jetti. Hamzaa. Anillee wallaahi gizee hunda samiiraa san akkasumatti. Dhiyoo tana samiiraa san takkaan agarre zabana dheeraa dhiyoo tana miciyyoo isii fakkaatu takka duuraa lammaffaa moo sadaffaa dhuftee liivii seentee samiiraa dhaasaa hin jeen lakki samiiraa kayoodhaa agarte akkasitti hin callistuu Ee.
gad je'ee laalee samiraadha se'een lakkii samiraa miti wal na fakkaattan dhiifama je'eenii biraa deeme miciyyoo namaatiinu hasan liiftii keessa wal agarree. Yaa hedduu takka dubartii kabajdaa ati hedduu takka durumayyuu.
Ati illee ammaan tana ka ana daran si kabaju rabbi si wajjin wali si haa fidu fata. Wa inni eessa jira Amziyyee hafee bar zabana keetti hafe inni.
Ulfaatuu dhiisi gaana uummanni hin jedha. Kunoo qamaayeetiin Kolorado seenaa ganama Kaayirottan deebi'a.
Jecha ajaa'ibaa jetti wallaahi.
Amma wallaahi Kaayiroo hin jiru ani. Ameerikaa Kolorado deemee hin jira. Rabbiin shaayidan akka ta'u. Ganama gizeen irriba irraa rafee ka'u. Kaayiroo mana koo keessan jira. Wayyaa rabbii ashangulliitiin na dura ta'a. Wayneen jedha bakka. Wallaah bakka yaadaanan anan bakka koloraadoon jira rabbummaan dhugaa naaf haa godhu malee. Wallaahi dhugaa haa godhu fatu.
Yaa wallaahi. Amoo ana dura oo yaa kee na duraa si haa milkeessu wallaahi atiitu miskiina qulqulluudha wallaahi. Abshiir abshiir hafuura akkasii san hin baafatin garaan nama bada.
Dhis. Isaan baay'ee. Eessaa dhufaa jirta akkana babbareeddee?
Gabbaanee turree bar guyyaa irraan tana. Oo alamoo. Naannoo Mee naannoo mana keetii hunda bira hin baane. Wallahi.
Hmm.
Manni kee akkasii mise asuma laata? Ee akkana kara suuqii Jamaal. Jarra bakka jara asii ta'an. Eeywa.
Bakka faarmaasiin hin jiru faarmaasii wayii amma shaaree nuraddiin deemuudha jettee karaan kun hundoom cufamee jira. Qalloon wayichi baastu duraan. Qalloon cufamte amma.
Sin na fuuldura Wallahi. jirti. Wallaahi. Paarmaasiin na dura jira laal. Paarmaasiin na dura jira. Okay.
Ma wal qixa qixxee baarmaasii ittuma karaa asiin baamu sana jechuudha. Yaa. Bakka inshaallah yoo egaa amma iidiin arafaalleen dhufe Ayi laazim wal agarraa bar idaa arafaatti wallaahi Gidaara kaa leeytaa nuti hamma nama guddaadhaa miti izzagaajjee ajaa'ibaa godhattee dhufta lala asitti anaatu waan barca jimaa hunda fida guyyaa san yoo rabbi jedhe. Ara wallaahi isinii wajjin hin qamaa jedheen yaada qaba maaliifi waa hunda qopheessee nan dhufaa ani hin yaadiin jedhiin daabboo difoo dooroo Haqama nan uu jira beeta haqama uu jira ani jimaa turan dhiise ani sii bira taa'ee ni tolcha obboleessa kiyya tokko jira ka jimaa akka re'ee dheedu

Ilaa akkami barcaa tolcha akkami qamaatii tolcha akka ajaa'ibaa kanatti ala ana gubbaadhan siin jee wanni hunduu guyyaa san. Oh okay Baqqaa inshaallaa bi'iznillah rabbachiin nu aga'u yoomi sila iidiin quban qabu an.
Iidiin guyyaa meeqa hafa jechuudha as torbuma takka moo lama hafa jechuudha. Oo. Iidiin bara guyyaa ja'aati jechuudha kaa guyyaa ja'a iida guyyaa baatii takka amma harree guyyaan digdamii shaniimi Ee ee.
digdamii shanii sana guyyaa shan ol fixxee achirraa guyyaa ja'a guyyama kudhan jechuudha.
Rabbi achiin nu haa ga'u. Inshaa Allah. Inshaa Allah walii bilbilleeyyii quba wal qabaannaa. Wallaahi laaziim. Inshaa Allah akka ajaa'ibaatti. Ibsaa hajiiti kan maaloo kan as jalatti hin beekamu akka. Fatiyee. Wayyi Amziyyee ashittiin hoo sagaleen hin jiru.
Ashittiin laal akkana galchu jirti. Qoy qoy ijoolleen wayi dhufan.

Soddaa manaan baasan isina. Aboo manaa hun taa'u zabana kana eega oowwuu seene. Orru seente eessa jirtu? Gabbeetumaan ala kana turee deebi'a. Isaatis garana teessa ani garas kutee deebi'a egaa gara sidiraa san ta'a.
Ishi. Achi Kanan sin jedhu asli. Asli ko achitti. Ani maal natti fakkaata ture seete. Hundumti keessan guyyuma guyyaa waan wal argitan fa'aa jechuun baqa bakka wayiitti wal argitanii fa'aa kan wajjin ooltan fa'aa baqa wajjin mana tokko fa'aa buna deemtanii dhugdan akkas natti fakkaata ture. Gaaf gaafii Bro torban tokko callaan abbare ibsu wajjin dandeessu. olla wajjin bulla amma baqataan hundi isaa wal jibbe wal hin argu. Maaliifi?
Yaa duru guyyaatti wal arganammi yaa dhugaa isaati asliin.

Wallahi laal. Waan biraan dhaggeeffatin egaa jiruu jiruu namaa keessatti.
Maaliif wal hin argitarree ga asli? Maaliif wal hin argitarree?
Biyya kana namni akka waraabessaa guyyaa rafa.
Amma fakkeenyaaf asli gaafa isin biraa bunni danfu eenyu eenyuun faa waamtu sun? Gaaf nu biraa bunni danfumoo?

Kana fakkeenyaaf kan natti fakkaatu Mubaarak faa Mubaarak amma fakkeenyaaf mana asrii faa dhufee calumee dhee ofii isaa buddeen fudhatee faa nyaatu minaamin. Bakka laayif istaayiliin keessan akkas natti fakkaata ture sammuu koo keessatti maaliif akka ta'e hin beeku. Amma garuu I can understand.
Duroo nabbare. Thank you. Warra asirraa kanneentu walitti hin dhufne malee lafa